yevi yevi togamuchira muchirongwa dare machida tipi mabosi ndimi neyese pazvese tokutendai nerutsigiro rwamunotipa facebook instagram pese maplatforms ese anongoreka dare machinda munotiona tiripo tokutendai nerutsigiro pazvese sikakanganwe vanomira nesu vanotisapota masponsors edu mune yese pazvese murambe makadzvanya ipapo dare ndorino professor kuri sei long time ndekuno baba ah ndekuno tadzoka tanga tamboenda kunze uka tadzoka Nigeria kwa kuri sei ah, Nigeria kwakanaka tanga ndingori ma oga oga watadzida professor vamuparinga makadi shumba muri kuchena makachena semazuva wese tiri kupfekedzwa baba tinozviziya kani zvityise takakuona muri kunze kwenyika mai muri Cape Town Durban tati pa Cape Town chinamato chabhadhara ka aiwa zvipo zvemweya baba ndezvemweyaakwakanaka mbeu mukumapotatoes akuvhurutsa vanhu zvuda mapatani mastaira manyowani vari kudiaspora tokutenai nerutsigiro rwenyu muri kudominata tokutenai murambe makadaro vari munhu ndovimba muri kubatsirikana nedare nhamba dzedare munodziya kana une zvinonetsa tikuti nyora pamaplatforms edu akasiyana siyana usende chichemo chako nechikumbiro chako tinoedza kuatenda maquestions ese one by one but chinoitika choti anouya akawanda haizokwanisa kupindirai but chido chinenge chiripo zvatiri kugadzira this ndezvo tichaita nzvimbo yekanzela yekuti kana muchida kutumira maquestions muchida kuya in person ndo patiri kugadzisa muchakwanisa kupinda kubatsirikana nguva dzose not kuti patinouya every monday na 7 pm ndo pamunobatsirikana chete tichagadzira mukana nemaopportunity nemaavenue ekuti mutaure nepanel ramuri kuona iri mubatsirikane muupenyu hwenyu tiri kutendai nerutsigiro rwenyu pazvese toda kutenda vanotisimbisa rains africa rains africa iri kuti tane zvinyowani tiri kuti kana uda kutenga maproducts ako emumba nelabour tibate tisu vanhu vacho akawanda maproducts anawo beat defi hisense LG masuper products anowanika kuRains Africa tiri muno muHarare, Bulawayo nekwaMutare kwatisati tasvika tinoya ikoko saka una delivery yedu its 24 hours kana matenga maproducts enyu makuseni anoita same day delivery but kana mabudawo kunze manonokawo 24 hours kana muri kunze kweHarare 48 hours tokutendai that's Rains Africa so ndopinda mubvunzo wa maredero abva Yeah, ngatipinde ngatipinde ngatipinde baba zvikoneke zviendeke ndotanga nani kwa nambe umu yepi yepi ndimi mabhosi apa zvese o tererai tinzwe mubvunzo wedu watinawo wanhasi muzvare kutanga muzvare wedu ranhasi mubvunzo wedu wekutanga unoti my husband saw romantic tests on my phone with other men we never met

chakaitika murume akabata foni abata foni yemukadzi abva sangana nematex matex mukadzi aitaura nemumwe murume asiri wake but dzange dziri eh, it's obvious ndedzerudo hanzi eh, ah, pane zvaitaurwawo but handisati ambosangana nemunhu uyo hapana kana physical touch kana zvakaitika taingotaura chi pachi ndo mazhitsa acho regai nditange navamparika ndozoguma nei vamparika ya zviri normal kuti ataura achiti hatina zvatataita zviri normal izvozvo even vanga vaita azvitaurialright adaro ndiye akapa murume uyu nhamba murume uyu kuti asvise pakutara mameseji aaitaura mukadzi anga opena for that level yekuti mutaure mhm. which means mukadzi betrayal maari ka mm. iri mu 100 percent reaction yemurume takutomirira murume zvaafunga ndozvinoshandwa nazvo mm. because wamudhemenja dhemenja yatinopihwa ka ndabata meseji yamadhamu angu achichata nemumwe murume ka vakamuopenera that level yekuti taura zvese zvaunoda zvelove neni because kana panga pari tafu musina mboonana kana kubatana mm -hmm. mameseji anenge ari kure saka muri kuti vese havabvume kuti takamboonana nyangwe eh, hazviiti ndozvitori ah. nomawo kuramba kuti adomvira taonana taingotaura chete maingotaura chete makapanana nhamba yes kutomupa nhamba une murume mumba zvakangonaka zvakadaro samuti imwe baya wabaya hamuna here munhu wechikadzi wamunokotaura inayo dzinonetsawo dzino anokungunakidzaiwo so pasina chiripo anondipa nhamba ari married azviita azviita ari married ape mumwe murume nhamba ende uri kudei kwaari hmm. wazvikupa munhu nhamba kumupa mwoyo wako eish saka nyaya iripo ndeyekuti akubata ndiye vatinomirira kuti anofungei nekubata kwaaita because dai asina kubatwa mhm. imwe story wabatwa usiuri waopena apo kuti pane murume anisendera meseji kuda kuti wanakirwa nayo but yabhuwa murume wako saka akubata ndiye ane final sei mm. zvaachataura ndizvozvo kunzi dzokera ndizvozvo yes kana kutorambwa ndizvozvo kana atozvida mbeumo ah, no i think you know what ndandiri kufunga ndirini kuti Dai ndiri ndabata mukadzi wangu. Ane ma message achitaura nezvi. Aye bozi ini ndiri kutofunga ka. Ko kana pamwe shamwari yekubasa but. Haa ndizvo ndiri kutaura ka dai ndiri ndabata mukadzi wangu. Bozi izvozvi ndiri zvandiri kuita zvese muupenyu izvozvi ndiri kuitira mhuri yangu iri kumba. Handizivi but ndine mukadzi ari pamba chi ari kutofadaya zvake chi. Newamwe varume pai. Pafoni kunzwa izvi zvandira iye mukadzi uyu ari kutoda kuti taurira nyaya padare panapa nhasi. Handiti ukuona zvaari kuita. Nyaya yaifanira kunge yakaitaura kudare rekupi rekumusha kwemurume uyu kuti inini zvangu pamwe murume ariko murume akagarapo chiti ndo i think uri kuoverreacta to issues inini zvandakaita izvi zvasine nemarriage kwakuri kungorasika you see so i think maybe he needs to have some remorse panyaya because munhu akatadzirwa ndiye ane ishu yes uyo ari kutarisa saidi rake achijustify kuti inini hamenombango ndozvandibanzwira ndira mutsamba inini chii e, handina kuita bhozi ndaida kuparadza musha wakaitirei ndo mubvunzo wacho wakaimboitirei because zvinhu zvese zvaunoita muupenyu you must uh, study consequences not actions kuti zvichicha ah eka kuti zvandiri kuita izvi what are the consequences the repercussions ationera mangwana eka izvi tinobatwa ka ndo eka ndo zvaibvunzwa ne bible ka kuti zvayi ne bible ka musanyengero mwari asi kuti chino jigara munhu ndo chanokowa so ah, you know angari saka ngaambo bvuma kudya zvaari kukowa pane zvaanga akajigara ka ayo kati zvatira iko zvine zvika for now nyaya ida kuti dai ari murume tambonzwa pfungwa yake murume ari kuti chii pamwe murume anga ari kuti to game Pamwe murume anga atosvikopa kuti mukadzi uyu handichamude. Saka akaona pokuita sei? Pekubuda napo. Akatoti uyu achidai akati ndakutenda. Mm-hmm. Ndaona pokubuda nani napo. You see so you give Kana also. But, but, but amufunge here kuti isusu pamwe pautatu hwedu patiri mabaransi tiri vanhu vekumusha musha kuchirungu hakuna izvo tinotamba nemunhu michi switi love chichichiprofesa kugermany ayo zvakazara profesa ayo zvakazara your take so for me uh, first and foremost is the moment you talk about affairs uh, whether emotional affair or whatever kind of affair the first thing that comes to mind is um, um, uh, mba, um, mbeumo mm. ataura uh, nyaya yemaeffects ema, ema mm. but isusu kana taakuenda kucounseling tichitarisa nyaya yemaaffairs totarisa macauses mm. why because there is always a secret not you the victim of the affair may not be the victim of the marriage tosati chaita kuti abude chii nekuti hasi vakadzi vese vari kuenda uchino ita flating chaita kuti abude chii ndo pana pekutanga ipapo kuti the victim of the affair may not be the victim of the marriage ndiri kuti kune zvinhu zvinoitika marriage zvinoita kuti munhu aende kunotsvaga flating Can you justify that? No, no, it, it, it does not justify that. Yes, uh, we, we are not justifying that, but tiri mm. kuti what caused her chazoita kuti anakirwe nemumwe murume chige ane mumwe murume pamba

kana vabata maflating ma, ma messages and haasi mukadzi wese anoti ndakuenda akabata maflating messages so it could be also that eh, murume awana chance angasade because honestly if we are going by what has been said chakabatwa mamessages eflating ndizvoka so what you then see in this is that paita overreaction overreaction oh, yeah, yeah, yeah, yeah. professor Hey, eh, overreaction. Munhu akaoverreacta anouraya munhu hakusi kuoverreacta. Kuti mukadzi ngaende nema text message. Text message hadi kufa munhu. Ah, baba. No, dai vanhu vaenda nema text message. Eh. Dai vanhu vaenda nema text message. Vangano vangadai vari married nasu. Aiwa inini ah. professor, inini ndakutaura ndizvo ndati gara ndichitaura zvani. kuti ndakatogara panapa handitodi kufunga nyaya yacho kuti mukadzi wangu ari kumbofunga kuti anogona ah, no no no no eh, aiwa ka but listen ka kana kana tikada kuaudita but marriage haisiye ngirozi ka marriage ndeye wanhu profesa eh kati zvati saka why do you want kuti kana ndine munhu mumba ndimufananidze ah, nengirozi kana uri wembeumo manje eh. vakaenda kuna jesu vakati zvinobvumirwa here kuti munhu arambe mukadzi wake for any other thing ndizvoka vafarisi vaitongoti mukadzi akangopisa poto ngaroye pasi vanga vasisade ndizvo jesu akadzokera kanoti mm, mm, mm, pakutanga zvavo sina kudaro asi nokuda kweukukutu hwemwoyo wavo mhm. so kune magrounds atinoti aya anoita merit for divorce koita magrounds kune maminor offenses mumba wako mai kune maminor offenses kutaura neumwe murume baba cheating baba kana takuenda kucheating ndokubasa kwedu izvezvo kana takuenda kucheating ndichida unotarisa makozi echeating baba macheating akawanda if this was an emotional cheating it's an emotional affair but can't you rate it kuti inopwanya musha here not necessary manzwa here kuti kune machampion aiwa kwete chirungu ah, chirungu chakupinda professor ah, akomana vakadzi ah, vari emotional here chirungu munhu anorwa pasi you know kuti madzi atite chirungu chakadaro izvi munhu anoenda anoenda mukadzi kungo commenta every day kubasa ah makachena nasi ah makaita kwakutoenda mukadzi anoenda baba nemunhu amuchinjira vhiri remota imota yawakatenga iwewe we are dealing with emotional beings don't treat them like ah, they're machine inonzi tikuti but we understand kuti vanhu vatogara navo hadzisingirozi that's why tiri kuvatreata sevanhu kutomutienda mm. watomutreata semunhu ah. because because ka once we say eh, kangirozi haisi ngirozi saka ngaiendi yayanga iri ngirozi aigara saka isusu tiri kutoti ini nditori panapa ini ndito ayoka ini nditori panapa une mamaina offenses ah, ini zvandira kuita ini na ini ndiri panapa handitika handisi kuda ndakagara panapa kuti ndifunge kuti mukadzi wangu ini mazwa ndikutoreva izvo zvizvi ndiri padare so ndichishandira mhuri yakuzo mukadzi wangu ari busy kufadaya nerimwewo mafia hameno nderekupi Yeah. pamwe raasakanaro hameno kwaasakanaro warungoti hanzi ko zviri sei hani achingoti ai am good switi ichi ndosangana nemameseji aya

ini personal munhu anoenda ah. handidi kureva zvinhu zvisina basa hamudi kufa baba because ini ndaakuziva tinomboita kansel yemachampion mameseji amunobata aya anenge akatokotwa kotwa kuti zvisiyazitenge hapasi kudanana vana chaiwo chaiwo vanhu vanenge vakapedzerana baba vanotouzana kuti tinogona kubatwa to be safe ngatitaure zviri light zvekuti unogona kungobvundutsirwa because vangonzi amishu waswera sei yet amishu yawo asiwa chinhu ndapedza anyway machampion andikutaura aya munomaziva machampion well i think Professor, to, to the lady is you know you, you made two mistake the first mistake was you know availing your heart to be emotionally entertained by another man that was a mistake you are not the first person to make that mistake there are many people make that mistake the second mistake that you made was wakabatwa now chechitatu chacho mai ndechekuti munhu wacho akakubata haaregerere

kudana neumwe munhu tenda ndomubvunzo yedu wekutanga muzuva ranhasi dare remachinda ah. mune yese pazvese enda munolika facebook page yedu instagram tiktok chese chine chekuita nedare remachinda ndimi maboss ndimi masimbisa level tokutendai big boss mr c muri sei mubvunzo wedu wechipiri eh, ndotanga newe mbeu motera mubvunzo ruti mhm. i'm a lady aged 20 sorry vamarufu ndaudzwawo mbeu hatipamei dare yepi i'm a lady i'm a lady aged 29 my husband is 40 We have been married for two years and we have one baby boy. Nyaya iripo ndeyekuti my husband is leading me into temptation. Every time we make love, I'm the one who initiates. Iye haambodi kana kumbondibata. Ndamubata sometimes sabhuku vanoramba vakarara. We only do masports maybe once a week in 10 days. And panoto, pamwe pacho handitoguti. My question is my question is this is this spiritual or is seeing, is seeing, seeing someone behind my back I can no longer hold this anymore ndiri munhuwo shamwari dzangu dzekuchechi dzinotaura dzinoita maybe 10 times a week ndopaivaekufira pashamwari pane zvaakaudzwa musakanganwa kuti munhu ari kuaffectwa uyu yeah. saka shamwari dzekuchechi haana kwekuendesa nyaya yake saka aendesa kushamwari dzekuchechi hadzisakuti toro wakateni toro wakateni ini baba dii vanondo vakafoka ani maona manje ndozvandiri kutaura saka ndozvandiri bos uyu ane situation mumba Ane situation mui mumba. Ah murume haana kumuchita handiti arikutobvunza saka yake yakanaka because arikuti zvii ndezvemweya here. Kana tikaona ndezvemweya panapa takutomupa number tomunamatira yakutodi mukomana akutosimuka zvatopera. Saka yake haisati ya issue yekuti anonzi abuda mumba. Number two panewo also difference yandanzwa yeage 29 ne 40 saka difference iri chii iri awa chiriwo chidiki amira ropa rawo aya ndikuti ndikuti akamira aiwa ndiri kuti kamukadzi achiriwo chidiki saka pamwe mumarounds bcause uyo ane round 10 uyo ane 40 years mukadzi ati 29 nyama dzake dziri kupi pamwe mukomana arombodi pamwe asvavawo ngati munzwirei tsitsi pamwe munyaya yemukomana aita sei ari kunzi everyday ita sei ndirowe bcause atanzi ndichiri kuda nyama dzangu dzichiri kunzwa kuda and aratidza kuti ah, munhu anoda bonde because hanzi ndini ndinobata ndini ndinoinitiate ndini ndinoyamwa uri kuziva zvauta nemunhu saka uyu mai ava rikuda zvokukamburwa ka but mukomana aneta manje saka ndikuti probably what he needs to do anditi inyaya iri simple kuti tinzwe kuti baba because aabvunza kuti muri kuona mumwe here ngavaingenje kusei mukomana asingamire namwe tikadii tikabata mazamo tinobata tinoita sei tinonyerekedza kusei kusina simba muri kurwara here Ngabvunze ka hapana conversation. Uyu aringo ndoda bonde onobvunza vanhu kumaraini asina kubvunza munhu ari mumba kuti chii chiri kunetsa sei singa ko ngaite chitoko ka musi wacho inoda aona kuti eh, eh, inomutaura kambeu kuti mm, takaita three days muno pazodai mukomana zvabuda izvi

rinozara akuda mm, advice yamuri kumupa ndeyekuti imi saka advice yandinopa ndeyekuti ngaainitiate conversation nemurume wake kana achiona kuti zvinomunetsa kuitanga nyaya yacho ngaaitsvage chi you know probably maybe a counselor anogona kubvunza murume kuti ukuziva kuti pane maissues kana hama iri respect yekuti shamwari une maissues ari kuitika mumba ubandama vari vari concerned can we discuss so that murume abudo pari panga ari kutorwara achanzwa kuti no ndine bp mm. ndane sugar so all those things need to be hapana hapana nyaya yakanyanya kudai vambarenga yoti yeah it's maybe it's either spiritual or medical mchinda ane challenge kana kuti ari kuonawo munhu zvechokwadi panze but yekuona munhu panze manje mother kuti vanyatsoibata kuti proof kudii inogona kuvaremera Varemera. but vakafamba two sides dziri spiritual nemedical ya murume achi, achi, a, a, murume ngaabvume kuti ndiri kukundikana mm. because varume anogona kuita nharo kuti kandikurowaikawo kakatokwana ende uyu ngaaregere kuzopihwa pressure nemafriends kuti kurohwa nhamba dzaka because inzwa mm. mumwe anorohwa five kunze uko mumwe anorohwa one one iyo itori five in one kune marovero ona unogona kuchema mumwe akarohwa four wakarohwa one iri mberi kwazvo baba iri mberi kwazvo ukawanikaobatwa batwa 5 dzisina nebasa rese sai kukombea aiwa aibude kombesheni aibude Ah, maiona ka manje akazoenda akanoita emotional affair ani mazviona manje right haisi solution because two wrongs does not make a right mm -hmm. but kune macauses now but ngatiuye kunyaya iyi mm -hmm. chekutanga kumukadzi you have to lower your expectations because munhu wauri kudhila naye haasi kusvika mm -hmm. so you have to lower your expectations but

now lowering your expectations is not easy it's hard but it preserves the marriage zvakaoma because kuti marriage imire yakaoma chimwe chinhu chakaoma chacho kudzikisa mai my expectations that's number one number two you need to talk to your husband because obviously pane erectile no no ah hazvisi kuita pane erectile dysfunction iri kuitika oh. no and when you look at the world today even here in zimbabwe now in every five people two pana erectile dysfunction especially from boys under achiri forwards Madhara mava- madhara mava- Legal. mavarota. and, and then age doesn't matter because per age we advise kuti age must be 4 years up to 15 yeah munofanira kunge makasiyana ne at least 4 years to 15 saka age ichiri nani Professor, daurira nendimi so age yakanaka Aiwa, 15 hadzitei professor baba atisi kungorotomoka ah, so 4 to 15 yakanaka so pane erectile dysfunction iri kuitika so they have to talk with the husband to say look eh, i'm lowering my expectations but you need to man up and for you to do this hapachada paipe kuti handini ah, murume ndiri aa ah, ah, urume hwacho hausi kudi hausi kuoneka seek and counselor but also if you want to get away with it also eh, kana zvanyanya kuipisisa tarisawo time time time ira kusensen kusensen between three and five unogona kuwina ukataimira matimes iyawo akanaka i mean even munhu ane erectile dysfunction around that time they can do one or two Inenge things isiri uyu here? Ah, ah, ah, baba munhu wese so it's, it's actually it's, it's, it's the best time Yeah. to, to ku- kukambura it's, it's Yeah, between probably. uh, Between nje? between 2 a.m and 5 a.m in the morning Oh, thank you. Kudzidza, kudzidza.

kavo ndichiri wechidiki hameno vadhara ava badhara but into hameno kamwe hameno Yeah, yeah. unotaura pama- ma- ma- vapari ya because mukadzi paanozoenda kunguva yake paya anokupa urest saka naturally mukadzi paanoenda kunguva uri ka time kako kekuzorora naturally zvinobhalansana zvega Saka- saka kana asiri kunguva everyday kurura uri pabasa

kukambura pane kamwe kakukambura kenhamo nhamo so and ukaona vanhu vakawanda vanoda zvekukambura kambura futi mari yacho inogona kunge iri shoma saka ngapaite balance aka ngaabude pachena handina kuti three rounds handina kuti three rounds veday but ati mazuva ese akaipei ukapakurirwa unongodya ende unoona isusu taona zvinosiyana isusu tine wakadzi wachiri wadiki mudzimba nemumfutimchirwabara isusu simba richiri rakaita sei futi rakawanda saka ini mudzimai wangu akatanda mazuva ese handiti achiri wechidika ini no futi ndichiri wechi ropa rangu rakawanda simba ndinaro saka bara zvekuzoda kuti kuita breakfast lunch nedinner probably now takuendawo sabatina yacho yavo yaita se yawandisa manje kuti makuseni hauchashande manje uri nguswera bonde saka ndopata pasha but ndikati nhasiwo ndikaitawo pandaita ndichienda pamwe kubasa kana ndikaita pane ndikadziwo mangwana futi tokupozorowira ndikadziwo mangwana futi tokupowa ari makuseni tichingochinja recipe yacho kahwani tinotenda day tinotenda apa ndogona kumira naprofesa ha profesa Mm, hapana kamuka kukambura hapana ah, kana ndebvu dzenyu dzikutaurawo nguva dzafamba mukabazwa idzi dare remachina tinokutendai nekutsigira kwamunoita program mune simabese kune vanonzi lps fitment center zvavanoita velps vanoti kana une motikari yako mapickup ako vanoisa anonzi manage bus marow bus maunder tow inchi vanozvigadzira zvese kana ari mapickup ako pane vamwe vanoda kuiswa matende kuna vamwe vanoda kuiswa macanopi tikuti onai velps uh, fitment center Vane promotion yavari kufamba nayo kubva musi wa 4 to the 31st of March 2026. Number dzavo ndodziri kubuda pascreen. Nezvavanoita ndozvamuri kuona ipapo. Maprize avo aripo ipapo. Tokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese. Mbunzo wedu wekupedzisira muchikamu chedu chekutanga uri kuuya kwamuri Professor. Ndiri kutanga nemi muchikamu chino. Are you ready Professor? Ndauya baba. Professor timbunzwa imimi. Makadii vedare? Ndine nyaya inondinetsa. Ndine mudzimai nemwana one. Mudzimai wangu haadi kuti ndibude kana kunoona shamwari kana ndiri paoff. Ndinomboedza kuti madam ndikuda kunotandarawo neshamwari handione pane chakaipa dzimwe nguva ndopaanogona kubuda mamwe maside ndopanogona kubuda mamwe maside aso kana ndanoona neshamwari asi mudzimai wangu haadi izvozvo dzimwe nguva anotombokiya door ndozongoti it's okay madam hapana hapana kwandiri kuenda ndoswera ndakagara because ndinozongoona kuti Hazvina basa ndinomutsa hondo. Akazoti rimwe zuva, Mukabudawo neniwo ndichabudawo. Waireve chii? Professor. Okay, I, I don't think that the big problem here is in what in the statement. The big problem here is in a man not being allowed to be a man. Right? Yeah. Now, men and women are very, very different in how we interact.

to, to, to have a caveman experience. What does this mean? To be able to leave home and go and interact with other men. That, that is needed to sustain the home. Madzimai manje patisana hazvizivi. Madzimai anofungira kuti murume kana akangogara ari pamba then akundida. In fact, ukatoona uine murume anongogara ari pamba kubva na 7 kusvika na 7 muri kurambana manje manje. Hey. Why? Because all relationships needs closeness and apartness you need to be so close that you can be apart baba vanobuda vachimbonoita zvavo vachitamba nechamwari vachidii vachidii vachidii pavanobvawo imi masara muchidii muchidii muchidii pamunodzoka manje rwakupfuta mukaita muka, muka overprotect a fire and you don't allow air to get in that fire will die It's a secret that every woman should know. You must allow a man to be a man. And what does that mean? Musiya aende anotamba neshamwari dzake. Hmm. Musiya aende achinoona bhora nevamwe. Iwe haikona kuda kuenda uchinoningirikina uchimhaisana neArsenal yacho iri kudyiwa. Uh, sorry. don't, don't get into the cave. Allow him to interact with other men. When you allow your man that apartness, It then brings and it then strengthens your marriage. Allow men to be men. Thank you. Mamparinga. Yeah, mukadzi I, I must miss her sometimes. Kuti ndomufunga so kuti ndasiya chimunhu changu padheni. Mamparinga. Mai, kana uri- Mange muri Cape Town. ke? kana uri padheni pacho manje ei kakungoita apati kakaka kanotosimbisa love because unomufungawo exactly. ma kana uri padeni hapana imishuka tiri tese baba hama one ende kudenana kunetsana kuri exactly. easy exactly. when you are close all the time mm -hmm. so mukadzi uyu ari kutongova bully zvekuti ah, tsano vanozongoita give in awo kuchichi mm -hmm. but ari kutorwadzisa murume nawo because ukandirambidza kubuda panze kunoona timu rangu iwewe hausi timu rangu dzatinotaura netimu handitaure newe exactly. ndichaita mumba imo ndichanyarara ndirimo zvavafanira kuti handimo yes mukadzi ngaape murume uyu space ende muchinda at- atombori bhoo zvekuti akanzi akanzi gara ogara iye akapusawo Ah, isu baba tinobuda Eh, munoita sei ukatoteera tine- tinoenda tese ende aona threat yekuti hanzi ukabuda ndobudawo Eh. ha imba anenge achaida oh. isu tiri kumai stream guys imba uyo haacha udobuda uchienda kupi ini ndiri kuenda kumafesi uri kuenda kupi mafesi ake Ah, madzimai madzimai akasiyana madzimai nevarume vakasiyana mhm. ah, vamboungana pakona pachiita nyaya tisu tinodaro isusu tisu tinodaro varume iye akangotretena ni ndobudawo ari rude haasi kupa murume position yake and ari padhuze kuti anetsane natsana ukaona padaro pane maissues mhm. bcause iwe uri kunzwira pamba inwadi saka ari kufidha muringani Bose zvatiri kubvunza pamba apa iwe uri kunzi hanzi haubude. Ah, no, no, no, Mari yacho no, no, no. yakomana. No, no, no, no, actually, it's- Ah, no, it's- titoi ndikutomaona anoita ndekuti pane tone ma issues Mm. panyaya muchinda anogona kunge asida kuti nazo titaura zvi- zvinhu zviri kuitika because and it, it also shows kuti mutsamba yekuti iye haana simba mumarriage because mukadzi ndiye ari kudirect saka pane zvinoreva kuti ndikuda kubvunza kuti anosiya akirwa gedhe Kana chikero ise pamba pasina anobuda pasina anopinda. Mm -hmm. Saka um, chikafu vanochiwana kupi? Yes. So probably maybe we are missing uh, the point here because mukadzi ati kana ukabuda ndakubuda. Probably paaimbobuda achienda. Pota uzoti marriage yakatanga sei? Pakati muchingopinda kubva watonzi iwe uchabude munhu. Yes. Kawati wangombori munhu anobuda. But madam wakaona kuti mukubuda kwako bozi ya idol hauna zvekuita uri kuenda kumabhururu. normally probably uri kudzoka usina chauinacho kana kuti wakudzoka une maissues kwatoo kubhodhi mukadzi murume kwashaya mari unotongwa ndikakuzonzi gara pasi ini aya ndizvo saka mukadzi mufesi wemunhu anofidwawo nechi mm. munhu anotoratidza kuti mukadzi ndiye arikutika mm. iwe kubuda kwako pano kunorewei mm. because muri kuti here imi mukadzi ari kukira nemurume uyu wari mumba wese woswera imomo every day kuboarding baba case murume ari kutoudzwa kunzi iwe hauna chauri kuita saka panze unoenda unoitei ora paunomboenda pacho hauna chaunodzoka nacho saka iwe uka haivin usina chauri kudzoka nacho kurefresh hakuna kumboipa akapa ah, ndozvandiri kutaura kuti saka maissues ma arimo ndekuti itsei now an abuse mm. iri mumarriage mutori neabuse iri iri serious because there are issues so probably what he needs to do rather kunyora kutsamba because even akanyora kutsamba achaudzwa futi kuti watonyora kutsamba saka takuedza aya kanyaya kaya kaachaudzwa mumoka saka what you need, you need to fix panoda kana pakadai haanawo havanawo hama here vanhu vanonyora tsamba idzi The Zero- Willom tight and the tight family. icho Willom tight. chataka The tight family. Chakadwa chijoka tinotenda dare remachida nerutsigiro rwenyu pazvese ndive muno yese pazvesendoongori mubvunzo wedu wekupedzisira muchikamu chedu eh, chekutanga tine two masegments zuva ranhasi eh, toda kutenda ve vari kuti ivo ndeve apple eh, kana une maapple products wona vanonzi i repair vari kuti kana une mamax mamacbook mawatch maipads visitor shop yavo number 27 bada center mugweru vane maskilled technicians vanospecializa maapple products number dzavo ndo dziri kubuda pascreen dzinoti 0779 604475 vano specializer mawatch enyu ese maiphone enyu maipads nemamacbooks vano repair whilst you are there kana va zvinogadzirwa zvinobuda zvese tokutendai notsikiro yenyu pazvese munese pazvese murambe makadaro ngasaka nemuchikamu chedu chechipiri chinova ndo chekupedzera dare remachinda siyalibonga asante thank you siyabonga tinotenda nerutsigiro rwenyu pazvese ndimi maboss masimudzira dare remachinda kwese kwese kwatinoenda rangwa dare ende chinotifadza ndechoti patinosangana nemi munotaura zvamunenge maona munotisimbisa pazvese munotisimudzira masakana nononga nonongodai masakana nononga nononga machina cape town baba rutsigiro rwekupa zvese ndo runotenda ndo runotisvitsa patire murambe makadaro zimbabwe donzvo redu to us its a ministry tine shungu dzekuti batsirane mumararamiro nemumagariro tivake dzimba dzine simba radzo umbiridzo nevakiridzo mabhama macheso aya Yeah, yeah. tinokutendai zvachose Yeah. thank you very much ngatipinde muchikamu chedu chechipiri tifambe nemibvunzo yedu sakangano kana uda kutenga maquality products ekushandisa mumba mako rains africa ine zvese pazvese zvaunoita kungovata verains africa unokwanisa kutenga nelebai lebai unobhadhirawo 3 months imwe 6 months zviri kuva muri kuti mataurirana chii nerains africa maproducts avo ane guarantee newarranty kuda kuti watenga chinhu kurains africa you are assured kuti chikaita problem ndochidzerwa kuvaridzi vacho verains africa Top Brands, Defy, Hisense, Samsung, you name it, zvinowanika kuRains Africa. Tinotenda. Ngatipindei mumubvunzo wedu wekutanga muchikamu chedu chechipiri, dare remachinda. Siyalibonga. Makadii ndotanga ne ndikutanga nemi vamarufu. Okay, it's fine. Makadii vedare? Mubvunzo wangu ndewekuti ko kana mukadzi ava kuramba kuita vamwe vamwe vana iwe murume uchida panofambiswa sei muchitanga imba ndakaudza mudzimai wangu kuti ini ndoda vana four tabva tabvumirana asi iye oenda nerweseri anoisa zvinodzivirira hapachisina pamuviri hapachada kubata ndikabuda hangu ndinganzi ndatadza here kana kudzi ndinganzi ndahura asi mkadzi iye ari ari kundidzvanyirira Takataurira na vaMaruvhunya iri vanapa takataura vana four mukadzi part wa comfortable akuti zvinorwadza ka zvaizvo haisi nyore kwakadzi you are getting it Yeah, ndibva- haisi nyore Yeah. itori ridzi iwe mukadzi ucharwadziwa nemimba pakupona it means inorwadza mukadzi two idzi akasangana nema experience murume unoda kuramba uchingoti ya i think ndizvo but vanga vakataurirana ka you see so vanongodzokera and you are pa- the pain aya vanongodzokera pa, pa table so odiscussa kuti pane maissues iripo mamwe maybe probably uh, mukadzi bozo kapa munhu nhumbu ka Waita sewamutagudza rufu probably ukaona waenda mukadzi aenda mulabour akadzoka ari mupenyu the best thing you can do is to say thank you lord maita henyu mwari because wazhinji wanopinda imomo hawadzoki so anga ata semaexperiences mukadzi uchiuta kuti atize chii but mukadzi also anofanira kuziva kuti pane agreement yavakanga vasainirana toda vana chi toda vana four but pane mamaexperiences ekuti even ini ndoda vana seven panyika ine ini ndoda vana seven but unenge uchinatsoona kuti What? eh, ndoda seven ndiri kuita zvandinoda but ndiri kuti pane pautaurawo zvandakadarika ini ndiri kuti ndinoda seven nemukadzi one handiti ndiri kuona kuti munzwisise handikuziva awakadarikawo wakaropafadzwa Aya ati ati sikura baba. Ngoti Baba unaona aya ati sei? unaona aya. Kana unaona usina sei? kupinda Baba basi. anogona kuti wani wacho yamutore wani wacho yamutore wani ndisandira kuti vanonzwa vazive kuti ndiri kutaura mumba mangu kuti ndoda wanga ndoda Isusu safe. musango medu. so so so i'm saying kuti but by experience yataita nevana watinawo so far tichienda kunhamba iyo pane zvimwe zvatotoona kuti hei iwe wacho ndikuda ndoona kuti kuti nditungidzei imwe apa ndichitaza previous experience neno ndichitotaza mumwe wangu ndinomunzwira tsitsi because i saw pain yaakaita go through kugara mulabor kuita sei so unenge wakuti ha you know unenge wanika wakuhesita saka there are also experiences that also come ne saka isingori kuti ndikuda wana ndoda wana kana usingadi ndakubuda panze ndienda so unenge waita seuri selfish since makambokurukura they can also sit down and say mumwe wangu pane dambudziko here takanga tiine tinoda vafour uziva wani takawirirana ndipapa tamirira mukadzi anobomutsanangura kuti shamwari nyaya yapo ndi so that i want no understanding apa amhanya ake kunyora tsamba kudare so weare also asking you kuti wakataura here namadam since vari kukutiza vari kutizei pamwe akakutsanangura but wausoda kuteerera then waona kuti dare riri kujustifyewo kubuda mumba kuti uchimuti hona episode iya zvayakataura yakati iwe haudi kuzvara ndakuenda panzi zvandaikuudza zvatakusei hmm. pamwe akatotsanangurwa but ane nharo then mukaza kuti ndakakuudza nyaya iyi haichaite so isu ini panapa ini handina advise kwaari inomuti buda mumba ise kuri kudo ndatsva isi tiri pano tichiti chitsviramo oh. gara imomo eh, oh. azvigure baba hapana kwaunoenda une two wawapiwa vamwe havana you see pane munhu anogona kukomblena kuti handina bhutsu mumwe asitori na tsoka dzacho Aiwa. kupfeka bhutsu so ini to him i say gara because handina vhangeri rinotibuda panze vhangeri rangu roti mumba imomo diu nemaizvi zamana wakati mapiwa vairi you know ma- zvamapiwa nashe tinogamuchira All right. Yeah. Hey. This man Ehe. kubuda panze haisi solution ah. ah. sei mukadzi ari kudzivirira kuti asaite imwe tinoconsider mari iri kuya mumba igona kuchengeta vana hatidi tumaboni tusafa vana ngavaone zvikwanisiro zvakanaka vakure mune murugare mune zvakanaka amai dzimwe nguva vaona kuti tsano ka nhamba vanoidai but homwe inosapota nhamba iyi aipo ende vamwe ru- vamwe varume havarizi nezvekutodaro ka vanongoti "Mwari- mwana anochengetwa namwari mwana anochengetwa namwari." aiwa mwana anochengetwa Munhu newe anochengetwa mwari namwari. vachikugonesa You pla- inonzi family planning ka. munogara pasi motaurana kuna vanhu vasingadi kuplana vanongoda vana maybe mukadzi chakaita kuti abvume number one aida marriage number two itime yekuti nhumbu yacho hasati yabata kaexcitement bhora ratanga unotozoona kuti a ah, njuga dzinorema nhamba yataidai murume akango handifunga kuti mukadzi akanyanyooma zvekudaro uyu but ndofunga ane zvaakonsidha akaona vakagara pasi vakaonesana eh, ha vanowonesana okay so um, you, you know the happiest people in marriage are good negotiators marriage gives us an opportunity to trend in negotiation as we make love before you got into marriage makanegotiata mukawirirana kuti murida vana four pamafamba mafamba mafamba maona kuti mm, mukadzi haachada four akuda two mm. murume ari kuda chi achiri pafour kana muchinatsodanana chacho you must negotiate and create and, and this is i mean uh, what you find in happy marriages you then strive to create a win-win situation four haichaiti two havaiti munoenda pachi pathree handiri kuona now but kana mukadzi manje ati inini patwo handichabvi murume wotiwo pafour handichabvi zvinonetsa wiriranai pathree ngatiti mukadzi aramba futi three pacho hazvinetsi ingonoita mwoyo chithree kupi ah, chero mwana mwana

common ground where you say i didn't want this but, but for you I'm doing. I also didn't want four, on, but for you, I can settle for three. But munhu akati inini four handichada, two ivava vakwana. Hazvinetsi. Ingonoita mumwe wechithree. And ndinatsotaura naye, handiri takawirana four. And ndiri kuti ngatichiite newe mumwe wechithree. Iye akati inini wechithree hazvichaita kuti hapana problem. Inini manje zvandakuita manje, ndakunoita mumwe wechithree. ndouya naye kuti ah mwana mwana anongotambawo neshamwari dzake nevamwe vana vari pano ndochitiri its clear its clear its not you are, you are not you are, there is no fast you are not cheating you are what ndiri kungouya nomumwe mwana wechithree either uhave wechithree newe kana kuti ndichaita newechithree nemunwe sarudza zvauri kuda hauchada four wadzikisawo graph iye ngaachisumudzawo graph musangane pakati hakuna marriage inomira ah, varume akamira ikamira iyi professor nazo no, I, i understand and mparinga is a point mparinga is a point that it is also a, a, a sin of the highest magnitude

saka kana mukadzi aramba shamwari ah, inini my advice ah, ah, mukadzi aramba indoda kumuonesa neimwe mwana achangouya aenda kumuonesa neimwemwana anongouya baba mukomana achafara uyu bhozi agara anoda kubuda panze bhozi ati ane option ari kunzwa mukadzi ngamupe mwana akabudi but listen ka zvatinoda kutaura ndezvekuti akaenda panze kunotora kunoita mumwe mwana handiti is doing more harm than good because matambudziko haauye nemwana bedzi Hauye nemwana bedzi. Ari kuya nechift. Ari ku bozi mwana anoitwa nemunhu. Mwana anoitwa nemunhu haune pane munhu unosvika uchiti shamwari pauri iwewe ndingoda mwana kana ungosvipa mwana obva warowa pasi. You get problems from getting outside. So the devil you know is better than the devil you don't know. Ayu. Saka kuti kuti aka kuti anogadzira wana panze unless handiti vari riri vhangeri ribarika. handiti zvechihure kuti ndinohura mwana no zvekuti vakuti hanzi zvebarika isi tagara hatisubscribe barika but what he then see handika because hapana maissues inini mvhangeri handizozivabutt ini ndikuti ini what i thinka ndezvekuti ngaabvume kuti paave ini ndoparidza vhangeri kuti mukadzi ngaazvare mbeumo ngatiwirirane varume kuti every decision has a consequence you can't yeah. say you don't want this you don't want that you don't want that so just stay every decision we make has consequences there are causes there are effects if this woman is headstrong about staying with two children and if this guy is headstrong about having four children tochivati aiwa huyai musangane pa3 mukadzi akaramba futi pa3 ipapapo muri kuti murume oita sei No, no, no, murume ngaanzwise ndozvatakataura nakaanoka ndozvati kuti hatina kunzwawo mukadzi ari kutiza panga akaudzwa because muchinda uyu anogona kunge akatsanangura kana uchiziva kuti mukadzi wangu ari kurwara hapana paungashuvire rufu you know, we are subscribing to an issue where we don't know kuti what is really happening ari kungoti ndoda mwari amai ava zvataurwa naprofesa kuti vauye pathree zviri beta pakudai shasha ikaenda panze kanoita two boys matwins uko kune two girls

Zvinhu zva zvinhu zvinochinja ka. Munhu wakarora nhasi haasiri aripo mangwana. So if akaenda akanouya nemwana wakomana ko ndopana achitaura kuti there is more harm outside. Zvitori nani kudhira nezvauri kuziva because kana vana vana akomana two manje wanga usina kuzvarwa mumba. Haungoendeka kuti ndipe vana osiya munhu ari panze. Ari panze haasara ari pa because ati ndakupa vana wakomana. Akuda kupinda muchinhu. So we can actually destroy the marriage in the process yekutsvaka uyu mukadzi uyu also ari here in agreement. yekukutendera kuenda panze unotsvaga mumwe mwana Aiwa. Achigara panze. Zvadaro Abvume ine. achitombokurambira Ndokuti mumba kadzaka panze Zvatiri angabvume. kutaura ka, saka u- tiri- zvatiri ngomutora ndezvekuti iwe you can actually divorce this woman imi ma- when there are no i- grounds inori Because dare we- revarume iri. akamuudza Muri kuti kuba- batsira murume uyu here? ai but murume uyo tiri kumutika hona kwawatomupiwa vana iwe mukadzi uyu aiwa hauna kukwana ah, ah, hauna but unawo mukadzi uyu ka anga ari kumirira chidzidzo chake chekukupa vana but ari kuti patasvika apa pane zvimwe zvaakunditasa kuenderera mberi zvatisina kuudzwapanozata kuti ngaachitaura nemukadzika amuudzatsvage wakuru anomubatsira kuti hama dzemukadzi dziripo taurai nemunhu wenyu inini ndiri kuda vana munhu uyo akandirimisa oramba aiwa ndizvati kuti ngaambotanga afamba ozotinyora kuti vakaramba ka totangira ipapo bcause atinawo hatisi kuziva akaenda here kuhama dzemukadzi akamutsanangura kuti ndiri kuda munhu haachada kundipa vanawo ini ndiri kuda vana so that tizive kuti yakarizovwa bcause kubuda panzi mukadzi achamirire kuti ambonotsvaga vana panzi divorce mukadzi ngawe danger yekuti arambira murume murume ada kubuda akaiona danger iyo mamiriro ayakaita ngauye pa 3 because pachaita problem awo tsanwa kana vachitoda tinotenda Wana- dare machinda Alright. hamuna kugutsikana vamarufu kana achiti pamwe waanga achida vakomana uye ari kuzvara vasikana chii chikuita kuti aramba achiti ndipi four kwakaita three wachakaita musikana. vakataura vasati vane kana one ane mwana. here paari kuti Vakata- Muchinda? vakataura vasati vane mwana one kwakasvodza You, you know what you're doing? Ko paanoda kuti You are achitirika, encouraging- aka- No, no, no. You're encouraging people to move away from issues and things that they have discussed and agreed on kana takawirirana yes we must adjust miri chini machanges ka but kwete kuti uruda kubva pa 4 kuenda pa 2 ko ukaita mwana uchi akabata nhumbu ikabva panozvatiri kutaura kakoikabata yechitiri ikasvodza tinosaka tiri kutiramba uchizama ngaende kunze pambani maipedzisai mucomment section dare machinda ndimi mnese pazvese ayandiremera remember our program is o- opinion based ipfungwa dzavamarufu ipfungwa dzavamuparika ipfungwa Yeah. dzaprofesa Yeah, sure. ndo maonero avo you don't blame us for thinking what we think and we don't blame you for thinking what you think nyorai mucomment section zvamunofunga dai zvaitwa toita sei kubatsira mhuri iyi toisiyira kwamuri mopedza uyu mubvunzo wedu wechipiri muchikamu chedu chechipiri uri kuuya kwamuri vamuparinga uri kuti makadii vana baba ndokumbirawo rubatsiro panyaya inotevera murume wangu haagone kutaura nyaya dzerudo neni Haana love language, haasi romantic, haana maromantic expression, he is a very straight forward person, very formal, no matter kuti tiri tega tinogara sevanyarikani. I've been married for 12 years, marriage yedu iri kubhowa. Haade futi kuti tiridze masongs asiri ekuchechi. Our purpose uh, for marriage ndoona sekuti akanyanya kusiyana. Andina shamwari and I'm always lonely even aripo. Cause of that I'm failing to connect naye for intimacy and love making. Ndinoita zvangu bonde naye but hapana kungosara pabus stop every time. Mubedroom medu hatina coms. Anoita turn on, anoita turn on the vibe. Ndapinda busy veduwee. I tried to talk to him but he is too strict and arrogant to change. Haadi zvekuudzirwa. Batsirai hama yenyu iyi. Hama dzangu I'm losing it. Connection bit by bit iri kurasika. Save my marriage. Murume Yeah, asi this man, straightforward. this man needs help. Mukadzi achema zvaachema nazvo zvinhu zviri easy kugadzira. yes. anoda main clinic inomuudza anouya tomupa manotes romantic life yaanogona kunorarama mumbo Come on. kumasongs ndofunga ndewe kuchechi ada zviri ngauye kumasongs erudo ngauye kumasongs erudo Hanzi haadi. Ah, hazvikuite muedheni mani hazvikuite michael bolton ngaatsvemba isandire ndire pasaidi bolton tinomuroera manotsi mukomana imba inonaka iyi inonaka imba Ah, ari kungoda kutidya Ah, ah, romance romance hapana nyaya but but unofanira kutaura nyaya dzinonakidza hanzi ari straight forward ndofunga kana nyaya dzatime dzebonde sekufunga kwenyu anoti chii imimi Ah, munhu uyu kwayo mira ndikudzei Chigodera kuno. ndikuda Chigodera. film mazuva ano anogona mukadzi anoplaya film yelove vachiona vari two anogona kudzidza atopopota kamunhu Ah, Imwe mbeu. anozorera imba yake Ah, ko inda ada kupinda mumweya pachii nenyama kachini Ah, mweya unokwana papi nai mweya unokwana michael bolton ndire ndire kairo baba ndiyamutsei ruizi ndiyamutsei ruizi livi jordan ah. love songs anodzidza kuva maromantic films chichi anoimprova it's not a big deal mm, panoimprovika hazvogadzirika professor okay so eh, kumukadzi number one you, you did not get what you liked you must now like what you got yeah there's nothing that you can do now you should have known because kune varume kune three types dzevarume uyu murume wakarorwa naye uyu is a traditional man ndo anonzi matraditional many awo strict hatina zvinonetsa one word as it goes kana iri nguva yebonde zvikwendera kuno and haana basa whether the wife has come or he has not come it's, it's none of his business Eish. he's not responsible about his wife oh yes these are called traditional men it's uh, zvandataura ndizvo zvandiudzirwe it's, it's straight jacket traditional men ah, aiwa ani ari wetani iye kana yango kana sabhuku wangu saluta chete takutogambura zvokuzoti uyadi ende iye kana apedza iye mukadzi anofanirwa kungwara kuti anotoziva munhu wake kuti ndinofanirwa zvinhu zvangu zvinofanirwa kufamba iye asati apedza because kana apedza ndizvozvo ndizvozvo sex is not for women for men like this sex is not for women sex is for men for men like this we are talking about a traditional man right koitawo varume vanonziwo progressive ndo ana michael bolton vanogara koitawo vari progressive ndizvo kozoitawo wari modern wari modern ndokutowa hayo ha munogona kuya muri tu vakadzi ino

an old dog, dog new tricks come on ichi chakabaya chikadi ichi chikatyokera that's why i said you didn't get what you liked you must now like what you what, what you got eh, eh, kuchada kuichinja iyi for me mm, haichashandi mm, haichashandi it's, eh, it's, it's, it's, I mean, it's I, advice I, to, to young girls actually you should know the type of men that you are getting married to i, I know it's bad kudza munhu kuti chiita but munhu ari pataito handina kumboti achite ndingotaurawo zvako ndinotenda vamarufo i think ndo ndo zvandanga ndichida kutotaurawo izvo kuti ah, mu- murume uyo ane stanzi yake and amai ava handi- ndizvo zvaifanira kunge vakaziva vari musikana handikana uchida nemunhu unenge uchiziva here zvinhu zvaari kutaura zvese izvi haana kutanga kuzviona mumarriage he knew the man was she was straight inyu because kana ndimune muta mukona nemusikana iyo unotoziva kuti tsana hawa ndo team roti even mukona nemusikana anoti isatikise Haadi. hatiite zvogaga mwari wakati chii ndowandi even wakaenda kudate wakaenda wakagara patable anoti bhuku razvakazarurwa rine zvari kutaura Come on. ngatigadzirei kupera kwenguva Yeah, and, and it's interesting to say that because when you are a young lady, you think that I'm going to change him. Yeah, you see. That's the mistake that many young women and men also make. Ndichamchinja. Ah. And let me tell you ah. something. In marriage, the only person you can change in marriage is yourself. Mm-hmm. usafe wakadana nemunhu uchiti kana time yafamba achachinja aa ah, aa ah, ah, hakuna munhu anochinja munhu anotoita wese mune zvaari ndosaka chiti love is blind its only marriage that opens the eyes no mm. stanzi yekuva murume akadai ari traditional yakanaka nditi also women also ine kahomasculinity iri right because murume anenge achiratidza kuti ane maprinciples ane kwaakananga murume ari kufamba so mukadzi anenge achiti ndaona munhu ane direction chaari kuchema apa ari kuchema romance saka amo manje amoka padare remachinda akaanzwa manje because akutarisa manje achinzwa uyu achiti inini kana ndapinda ndakunzi Nanzva nzeve. ndakuda aiwa akufunga kuti ari kuruzirira Mai, akufunga kuti ari kuruzira ari kufunga kuti handina kuinjoya ari kufunga kuti upenyu hwese uyu saka iwe kune vanhu vatoridza maiko botton mubhedhu isi tichirwira baba ndiyapo tserwisi but yakatorohwa kasapatina mubaba ndiyapo ketserwisi hairege inenge ichitodyiwa ndopaatiri kuti saka nyaya yeadjustment iri important nga of course ati hazvifanane but wese udarowo so zvazvinogona kuzoita ndinonzi mada kuita kunge rikupa prescription kuti nzira chaiyo yekutoita bundi chaiyo kana pasina nziyo but vamwe vanotoridza musica because pavanogara hapaite kuti vadye makanyarara unofanira kutoridza chi john chibadura kuitira kuti vari munext to sakaanzi vari kunakirwa vanhu vakuti aiwa musanzwa zviri kuitika munomu saka hapasi pese pakuridzwa music vanhu pavari kufara eh. pamwe pacho panoda kutodya muri unyararo pasina music soko its adjustment haana kwaangaenda paari kuti my marriage is dying i think ane zvaari kukombeya nazvo oona seari kuruzira so zveshuwa is going, she's going to lose the marriage mm -hmm. kana akaramba aine pfungwa idzi so inyaya yekungoadjusta adye i think i also run with uh, professor panyaya yeadjustment kuti ngaadjuste ndozva makore mangani anenge ataura makore mm -hmm. ari marriage ah, ungoshingirira wani tiuka death do us apart ndozvawakapiwa panyika tokuti buda apa tinongoti sekuru gudo ndadi ndatsvatsvira utombori ah, ah, ah, eh, ndizvo apiwa advice yakada hmm. ndikuti advice patova tinoti anenoinwa mukaka mudhara inwa mukaka uyu anoti mashomashomaimbaaosimuka progressive watawo inwa mukaka eh, inwa mukaka mudheni imomo tinotenda tatadza kunzwisisa checha dzehama tinotenda dare revachinamunotiaesemune yese pazvese big boss mcc tokutendai anenge achiti here mune yese pazvese ndimbomubvunzawo eh, imimi uri type yemeni yakaita sei hayi ndinongofadza madzimai ma madzimai Aya, madzimai ka- ika mukumba tava upostori kaizvo okay all right ayo ka- kana une pfungwa dzaka- dzine kwadzinoenda ka, tinoda kuti- takabva upostori vakadzi taiva ti madzimai tiri madzibaba I- You're not a traditional man. Ah, ini ndiri kuti ndo- I- what i also do kana ndiri mumanditi because ndinofunga kuti life inofanira kunge iri- iri balance so ndinobalansa Kana ndikanga ndiri mubedroom ndoita zvichi zvekuti ndione kuti munhu afara kana tiri kuitawo masissues pane machis ari serious toitawo zviri serious saka ndinongomeka sure pane balance handitambe pese Thank you. saka Are you- ndinotandisa papi Are you a traditional man? Unomwa mukaka? What type of man are you? isu tiri romantic tatanga tiri grade three kubata mazamu chikoro tichirohwa nemati Grade three. kubata mazamu kuprimary Ah, wakabva kuri takabva kure nechinhu ichi takabva nacho kure chinhu wakaita Ini zvihomi ndango nda- ndazvisa pamodern man i think ill need eh, kunzwisisa mo- nezvemodern man but ndoka ndazvita prof what kind of men are you so i'm progressive i'm progressive means i'm a mixture of um, traditional but, but taking all the good in traditional and taking all the good in modern so i'm, I'm in between so i'm traditional in that i, I provide for my family

kana kana kubika bese kana kubvisa pamba baba kune vana baba vanenge vachibviswa pamba ina ndiwaipe baba haina ndiwaipe waipe pamba haina ndiwaipe kubata wana wasikana ndichivhura wana wasikana ndichibvisa kudaiwo ndichiisa hanzi teti bvisai mwana pupu ndichiita hanzi tiri kubatsira ndichiita hai zvandibate izvi madzimai anoita sei anoita

Uh, fitment center pip my right une motikari yako truck yako yauda tibude staira enda palps fitment center unoona zvavanokwanisa kuita macano pane marow bars maundertow hinch vane manage bars zvakawanda zvese vanokanika muno muharare kuworkington ende munoona zvavanoita kuworkington picture yeye zvavanoita ndoiri yamuri kuona pascreen penyu tinotenda ndakupinda mubvunzo wangu wekupedzisera muzuva ranhasi um, tine clip yatinoti tiplay but tisatenda kuclip ndine kamwe kamubvunzo kanoda kungobvunzawo zvako kakapfupi zvako Kanotiko? Makadii vana baba? Ndine mubvunzo. Murume wangu haadi kuti ndiite something nemari yandinoshanda. Rent nemari yandinoshanda. Rent ndobhadhara. Crash yemwana ndobhadhara. Magetsi ndinotenga. Chen chake chandinenge ndaita iye chano anoda kuziva zvese zvandaita. Asi yavo mari havadi nayo. Vanoda ndishandise pay yangu. yese ipere ikangopera vanotsamwa ndikatenga ndiro zvemumba vanotsamwa ndoita sei murume rudzii asingadi kusenzesa mari yake just, hmm. just in a minute havana murume haasi murume haasi murume mfesi mfesi haasi murume vane mfesi mfesi ah, ah mm, sadaro ah, ari very stable kudaro aiwa uyu usatombomufesi ndiye mukadzi mumba murume eh, sakusamupromote kuti mufesi mm. ndiye mukadzi mumba mukadzi uyu ndiye murumeandizvozvo because uyu unoitanthe woman manje patinetiti musapewa kadzi mari dzese mukadzi uyu manje ndiye asikafanirwa kubuditsa mari dzese

no. now uh, unfortunately is not just kungoti asi murume is also an abuser in the process yeah. ari kuabusa mukadzi wake in, in the process ko aunzwe tsitsi waita mukadzi akachenjera anoti kana akatowana mari anoyana yamba kuti ndatenga poto wakuya ipapo uchiise uchiiti eh, mapota uchiona kuno saka its a form of abuse ka iri mm. kupractiswa nemunhu wemumba yeah but mbeumo look when we are saying that men then decides it, we, we, it, it's not just you waking up and saying no a, a no and a yes must be informed by something mm -hmm. because ndiwe une uri kuprovider kandiwe saka ukati ah this time imbomirai kuenda kuningini kwamuri kuda kuenda that decision is not just coming Come from on. masculinity of just saying mm -hmm. no mm-hmm. you're saying mm -mm, mari yatinayo pamwe iye zvino zvaidi haikwane saka nyaya yekuti you want to decide on money that is not yours yeah. i mean that is satanism of the highest levelbutalisirikani zvatiri kutaura tiri kuti mumba kana tiri mumba ndopane nyaya ipapo patotanga kutoitira nyaya nepekuti mai wari kunzi wane mari yavo mumba handiti yawainayo uyo ari kunzi yake ane chi saka hapana unity in terms of the financial resources because uyo ane yake dzine mazita because kunzi yake haibatwi yangu ndiyo saka vakawira noti iyi ndeyangu mm. saka purpose yemari mumba umu you see ya iri divided saka ari kuti okay waka wakaenda unotsvaga yako saka ngatimboone yako zvayaita because he thinks is a man saka akutarisa saka ane ane form the point abuse. is ngatingowiriranei sana baba kuti mari yemukadzi imari yemukadzi haikona kuda kuita budget nekuita musoro pamari yeah, yeah, it, it, kana mati mari yedu handiti mm. kana iwo wauya ne 50 yako mai wauya ne 50 yavo enda unobika mukitchen aiwa zvino aiwa profesa zvinotangira aiwa profesa aiwa ah. so now that satan is now do what you are saying oh when it comes to financial burdens you are sharing when it comes to kitchen uh, burdens chiita wega pro aya professor aya aka professor ka professor zvatira kuita ka chisata ngative fair ah muri right professor kana wati unoda kuita baba mai mari yenyu yamunoita ndeyani ndeyenyu inini yandinoita ndeyedu tese panozonchienda kukitchen ngaaende kukitchen aka because ino mari iri kuitwa pamba takazotaura wani iwe ah, paya paya ah mirai mirai mirai takazotaura paya prof mirai ah, prof mapindwa nechirungu aiwa mumba kana baba vaine 500 mai vakauya vaine 2000 mumba imoumo mune 500 aiwa chinyama chamunoda kunetseka nacho ndicho you are living beyond what you can afford saka kana mumba mine 500 zvinoitwa mumba imomo ngazvikwane mui Ah, mu professor. 500 profesa mirai Izvi profesa mai- mirai Ah, profesa, ah, ah. Saka Dai, ah, no, no, unotosvika no, no. muchinda yakatsamota madam anobvisa fees madam anobhadhara mwana chikoro ndakatsamwasamon madam anobhadhara fees iwewo uchiri kunyaya ka mm. yekumashure previous tauri tiri kuda kudhina nyaya iri kureparao nenana professor just one minute and you are out professor wari kutaura inini hazvifambe baba pamba pangu ini handiti kuti ndine mukadzi wangu anouya ne 5000 pamba ini ndine 500 ndiri ipapo ndo- towirirana mumba imo todeclare toita zvi- rukoko toita kudai chidaidziro kuti mangwanana ano eh, 5000 taiona asi haisi yepano 5000 taiona ine waridzi 500 ndo yedu ngatitarise zvinhu zvese tiri pa 500 zve 5000 tozozvibata hazvigoni mukadzi asvika sei mumba mako M- m- mukadzi asvika sei pakuita 5000 ini ndichiramba ndiri pa 500 ndo zvakazara zve Aka ndo- ndozvatiri kuramba kuti ngatisadzidzisei warume izvozvo kana uine mukadzi ari privileged kuita 5000 handiti ngaauye handika usarenda mo ah usasarendero usasarendero usasarendero Na- ndonga wa- Ndiwe baba. ukadarika ndikuti usasarendero Ndikazoshandira Ah, iwewe. ndikuti usasarendero ndiwo amutendera kuya ne 5000 mumba haagoni kuti apinda mumba mako obva ati e, e, 5000 ndinayo but mune 500 chitaurai kuti muone kuti 5000 yokuimpawa sei kuti iwe murume ungowe nemore waparara ndiwo atendera ka utone masekamusidzi kudhara waparara zvito ayakabhonze profession rekutanga rinogona kupindwa nemurume kuti mukadzi aite mari yakawanda kupfuura ndizvo zvatiri kutaura mazviona saka we can't process professor what uh, uh, shumba shumba ah, shumba akateerera mazviona professor hazviite kuprocessa kuti mukadzi auya andii mpaweni iwe uri kumboti kudii kwewe right saka zvandiri kuti ndiri kuramba kuti iwe usatendera mukadzi kuenda kunoita mari unomuramidza sei uh, zvauzvona saka zvigure manje kana wapinda munyaya iyi handika ah, kana wapinda munyaya iyi handika kana watopinda munyaya iyi totaurai eh. chirega kutonga ndiri kukutyira pane wamutadza kukunzwa zvauri kutaura iwewe ukaroora mukadzi ane makambani eh. kana wati ndozvauri kuda ngawe eh. asari nekambani kwauri mukuvadzivakadzi hazviitike saka wakadzi wanorachipostori wakadzi hawabvume saka iwe usanorora nekambani usina tozvandiri kutaura muprocess because kuti mukadzi aunganidza kambani yake kuti anzi ndinda ceo mukadzi ane mota kuti burukai ndi drive hazvigoneka because imota yake saka isusu tingatisataure padare rekuti vakadzi vanofanira kuita mari kupfuura varume comment section pedzisai nyaya yacho mukadzi mm. inini hangu inini alright you're comfortable ah, ini ndio ndo second ana professor okay Be, because it's a modern world mbeumo it's a modern world kune, kune maopportunities anowanikwa chinofanirwa kuchichinja manje ndechekuti kana if my wife is now bringing in 30000 in the home okay or if she's bringing 100000 in the home right and then i'm bringing 500 dollars ndofanirwa kupfeka apron ndakufanirwa kuchitanga kutsvaira ndizvo takuchibalancer maroles because iye by career awana opportunity to now ah, provide more than what can provide tinotenda ah. ngatipedzei mucomment section ah, baba azviti dare repachina unosvika sei baba akapurumutwa nani kubasa kuti aona it's okay usingapurumutwe tokutendai nerutsigiro tokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese musakanganoti kana uri mugweru uchigara kwandinobva inini kune kambani inonzi irepair vanospecializa maiphone mamax mamacbook mawatches maipads vanogadzirira pa, vari pabahada center number 27 muno mugweru kana uri mugweru uchiona uri mugweru ndoma ndokumusha kwangu kugweru ikoko totenda usareregenza iphone yako ipad macbook yako ichifa uchingoisiya yakadaro varipo vanozvigona vakazvidzidzira Enda panumber 27 Bada Center muNongweru kune maskilled technician anospecializer mune izvozvo. So our last question of today iclip yatumirwa ndati muteerere clip iyi and then vedare vachapa zvavanofunga. Hey, kazuwai vedare makadii henyu? Ndaitawo nyaya yangu. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Eh, ndine mukoma wangu ndine mukoma wangu mukuru mumba medu saka vane mwana wavo musikana akawana mukomana wake awana mukomana wake mukomana uyo akabva aroora zvakanaka aroora zvakanaka ndobva vachata nemukomana uyu saka vachata kudaro mwana haana kuziva kuti atorwa nemunhu murwere murume uyo anonzi ane chirwere cheshuga saka chirwere chacho chatosvika paextend yekuti anotozviitira mumagumbezi Saka mwana uyu haana kumbobvira akasununguka vakaroorana last year last year april ndopavakaroorana haana kumbobvira akasununguka mumba make ende kana basa chairo mubedroom rumoyo haana basa raachaita zvekuti anotonzi kana mbeu haachaburitsi kana mwana haachatoiti saka tiri kutokumbirawo vedare kuti hameno kuti pofambiswa sei poitwa sei kuti mwana oita sei nekuti situation yacho haina kumira mushe mwana mudiki mudiki zvekuma 23 years saka hatizivi vedare kuti toita sei todini tinotokumbirawo help yenyu ndatenda yeah, it's unfortunate uh, this guy nemusikana uyu this guy aitorwara kudhara rurero anokuya varoorana he was supposed to open up munhu omeka decision achiziva kuti zvinozoda izvi saka vakavanzirana it's not fair problem ndeyoti tenge tiri kumachechi munozonzi munotanga zvinhu zvemamumba manje uri kunyatsoona manje Ah, but ku- ah, shumba ipa murati Hey. but kuopena up kuti ndinorwara ndine condition Eh, even musina kuraramisa kumudza kuti ndine challenge am diabetic so so so munhu womeka dzize ndikurara nemufesi wangu but ane chirwere ane challenge yaainayo izvozvo kana sina kuitwa sina even vanhu vakabatanidza vanhu ava mm -hmm. kumurume vanotoziva kuti mupaukama mazuva anorwara so so so woregera kusheya ndo vakauraya mereji yevana ava mwana atotanga nekutowacha puwe eh, ah. ah, no ah, ini andida kutorapa pfungwa yauri kuunza samuparinga oh, oh. kuna zvakadaro mm. kuti anga asingazivi kuti ndo condition iripo my assumption correct to my thinking is aiziva but nguva yavari kudanana the condition seems to be very nice and seems to be so helpful to the marriage now patiri kunyorwa tsamba tiri kunyorwa tsamba yele yeleta pane deterioration ye deterioration ye mm. yecondition yemunhu mm -hmm. saka paasvika manje vakuona sokuti ah because hapana ka because hanzi akaroora zvakanaka kureva kuti pamba nekufambidzana kwakanaka urwere hwemunhu hauna kumbovigwa musikana aizviziva but unenge uchiti mumwe wangu anoita zvakanaka rudo ka ano ah, tinoita se tinogadzirisa don't worry iwill help you you are my love vari kunyora ihama dziri stressed nemwana kuti mwana mumarriage umu ndivo vari kutiisa presha kuti mwana kana atanga marriage achidai ari kumunhu atoo serious ndodzaakuti nyoro toita sei topa mwana wedu advise yekuti chii abude here pamunhu anorwara azvigone ngaamirire rufu runouya hani mata ayo Marufu mwana ane mati- 23 years uyu. mati kaona mataura kakondisheni yamakutipaka hapasina mati kana mbeu mvu- imvura yakubuda ayo Ah, akandiupa hapana mvura iri kubuda. Aya, Hapastori eh, mvura. ndizvo saka eh, saka ndizvo saka rufu runouya kwakanonoka A- a- akano ndizvozvo rinda rinda wakatiwira rinda usashora ndo unongochimba unongochimba ndakangomirira Twende Ndakango- zachirwara asiri kufa Ah, oita ah, sei ah, uchimira But- rufu. but you know what? Ah, ka- Che- church ine principle yakanakawo zvayo but apa i think i- inotimbotira No, no, no. because dai akaziva munhu kuti hapana chinobuda aisarorwa i think ungosampler before this ungoziva kuti ndikudhila nemunhu unosembula vamwe varwere vane pawa apa vati raundi imwe raundi rekutanga mazuva ekutanga because tiri kuti situation eka unototi wasembula zvishuwa wotoona zviri kufamba its a year later two years down the line ah, urweinoramba uchikura urweiukuranhasi pana vamwe vane shuga pana but wachiri wakasiyeyu ah, oh, be also in this condition yatiri kutaura because urwere hunodii hunokura ini ndiri kufunga kuti mwana haana dambudziko munyaya iyi pakunzwa kwedu wati hameno ndi 30 ndimainini mm. ndivo vanyora vanhu vakuru vakagara kusaidi vakuti mwana mudoko mwana ataura nyaya yake problem kuvabereki mm. ropa ah. richiri kupisa aiwa kavaziya sei vana ava aiwa kuti vaziya sei handi munoshanyira mukwasha mune muchitoona kuti munhu arwarawo ah, munhu avazvemagumbezi unoziya sei zveweti zveiwe ungasvika pakuti hauchaburitsa uku

ah akauya rufu rufu runouya marufu sadoro zverufu ah, marufu azarwerufu but listen akomana marriage ka let's honor the vow yaitwa munhu akaroorowo zvakanaka ndiwo nguva yekumira nemunhu wako pamazuva ekutambudzika tomuti isu munomaadvise mudare kuti musiye akadaro inonorowa nemwe munhu bhozi arada bonde okay. akapo ndo paanonzwira mwaka mwaka anorwara ka ndo paanomunzwira kachiuraya mafeelings ebonda amuri kukonzerina nawo kuti ai ko bonda anoita sei uri kuda bonda mafeelings afe paurwere panoatitaure panapa kuti ngatiwirane kuti mukadzi uyu mudiki mm. ngaasiye murume mm. on the medical grounds baba iri kambani unobuda basa medical eh, ayo kambani yega on the medical grounds ayo warume ndira kutaurira kana nesu unoona we, we need this help because the time is coming where you know we'll be weak also apa tichitataura takaroora vakadzi vadiki pamwe ndini chatanga ndiwo uchatotanga ndine zvinhu zvakawanda ka zvagara zvikunetsa saka ndini chanorara parukukwe iwill need imagine ndakarara ndiri parukukwe dara rinenge rakuti vanhu wana wenyinge wachiudza mukadzi wangu kuti siya mudhara yeye afe eh. haachagone inonotsvaka mumwe kakuti ngapauye munin'ina wangu wokuzaka auya adye munhu uyu nekuti ini handichagona Ah, ndofunga ndo zvichata- Okay. ndofunga ndo zvichaita ndirambe ndiri mupenyu Kama munhu Madura. wangu achadyiwa ndisipo Ndo zvichaita ndirambe ndiri mupenyu Toti ndapedza Okay. kuti vana muzora nhasi. okay so uh, number one um, tichidzokera kumashure it's a lesson uh, to young people who are not married

everything gets worse mm. everything gets worse I mean, when you see an erection of a 23 year old and an erection of a 32 year old and an erection of a 43 year old and an erection of a 53 year old, it's not getting better. It's getting worse. so the moment you decide kuti mataura kuti ini ndinorwara neshuga ini ndinorwara negout ndinorwara nechi ndinorwara nechi don't use your heart

eh, look at, at, at what's happening you must also love your woman yeah. enough to let go thank you hmm? you must love her enough to let her go in the sense no no no means mukaucha medu taiva netsika dzai mukaucha medu maiva nema nema gatekeepers that would maintain this ndopamunochishedza babamnini ndopamunochishedza muzukuru ndizvo ka so, and nyaya haiudzwe munhu wese kuti anase amira ah, aunzwe zve inoudzwa wanhu washoma shoma kuti ah, tarisai mainini tarisai zvaita hama yedu izvi tikarisiya mwana wavanhu akadai o oh, tiri kugadzira disaster and disaster yacho achadyiwa and achazomudya manje mm, ibere mm. and mwana anozozvarwawo mumanje achazvarwawo manje haangosiri mwana webere chete mutorwa saka kudyana nekuchaitika ah. No, you, you, you, professor Mira can you are choose. I can professor Mira ya Omara Mira ya Omara. Between the two devils, I, choose one devil. And ndikunzwa mukutaura zvakanaka. Tuma sentiments tinoita kunge tokanaka. Ndiri kuti ini ndiri kurwara. kana kuti mukadzi wangu ari kurwara akarara handiti ndikuti ah, mai ndikuti shamwari kuda kuda bonde kai mukadzi wangu ari kurwara kunda kuda bonde ndoita sei wakarara ndo ah, panopinda ah, hama ah, kunotuma mainini panonzi mainini vari kunochengeta mukoma ari kurwara mainini vari kuchengeta chii mukoma ari kurwara nababa mukuru jakobos anosimuka sei achida mvura patsime mukadzi achirwara mukadzi arwara aisimuke aiwoita mushe aiwe iwe ita mushe aita mushe tati moda wakadzonyeroma wati moda wakadzonyeroma ayi ukatuvati kuti chiko what are you demanding here ndikuti munhu ari kurwara ka you need to understand kuti mumwe wako ari kurwara zvina zvina kumira saka haisumuke here nekuti warwara mind kaposi uyu anondopainotosumuka ipapo ayo ka mubati pfungwa kamukoma pfungwa ka dziri kuti dziri kuti mumwe arwara ah. mukadzi uyu makutotaura hanzi ari kutoda kutorwa nemumwe munhu ii ndichirwara aiwa aroorwe izvi muri kuti yavati lete goye ndo itori powerful iwe warwara make mumwe wangu inenge abuse kuramba uri panaa neji yakufapana hama inondinzwisisa musituation iyi kana mai wangu akafa ndiri nherera baba wangu akafa ndiri nherera hapana hama inoti imi chiendai isi tisare pano timuone munhu anogona kumira newe pasituation iyi tiri kuti hapa izvi hama dzako che uizvi uri mupenyu utatsa uri kungoni muromba hapana kana anonoka padhopa unoziva kuti chimboti wati makadii mukadzi wako ndiye anotomira newe musituation iyi unotoda munhu uyu hama hadzitouye baba even uchitorwara so pane vasiri kutoshanya vachaya parufu we are very selfish zvekuti sometimes we, we don't want to let go sometimes when you really love you have to let go you have to let go kurwara kwangu ndo patiri kuti chimira ndiifeka aiwangatidiskaseiasafa nani paukasafandopatiri kutindosara nani panguva refu neindiinani mutsika dzedu manjemutsika dzedu kwaichinzi bamnini pavari kuuya vachizosunga mombe vachigadzira musaomese moyo tinotenda program yedu ino mberi vada kutengesa maproducts pane nhamba dzakanyorwa pa dzakanzi chipo taurai nachipo tibatsirane kufambisa basa renyu ramunoita takura sedare machinda tiri kuwanikwa nzvimbo dzakawanda nyika dzakawanda vari kutora sedare machinda one zvaunoda kuita zvaunoda kushambadza bata nhambo dzakati